Көнкүрешенә багышланган тапшырулар циклын дәвам итәбез. Әйткәнемчә, бу сезонда без Рәсәй төбәкләрендәге татар авыллары буенча йөреп, аларны менә шундый төрле-төрле бүлекләр белән бергәрәк җыеп чыгарырга булдык. Без Чуашстанда һәм без биредә берничә авыл тарихын сезгә күрсәтәчәкбез. Әлбәттә, Чуашстанда татар авыллары ун-унбиш кенә дә түгел. Ләкин аларның барысын да кертеп бетереп булмый. Шуңа күрә без сезнең игътибарга һәр өлкәгә кагылышлы тарихы булган һәм йөзек кашы булып торган үрнәк авылларны күрсәтеп, аларның инде шушы якта яшәүче татарларның тормышын төрле яклап сезгә ача торган итеп бирәбез. Беренче тапшыруда без Шыгырдан авылында авылы турында сөйләштек һәм анда без күбесенчә эшмәкәрлек, сәүдә эшләре темасына басым ясадык. Ни дисәң дә, Шыгырдан авылы ул тирә-якка нәкъ менә шул итчеләре белән, эшмәкәрләре белән танылган инде. Ә бүген исә без Чуашстанда яшәүче мишәр татарларының рухи, мәдәни байлыкларына тукталырга булдык. Ә бу тема турында сөйләшкән вакытта, әлбәттә, иң беренче булып хәтергә Урмай авылы килә. Шуңа күрә бүгенге тапшыруны без әлеге күркәм авылның менә шушындый матур манзарасыннан башлыйбыз. Урмай авылының атамасы йомышлы татарларда еш очрый торган Уразмөхәммәт дигән ирләр исеменең кыскартылган варианты. Авылның яшенә килсәк, аның безгә билгеле документларда күренә башлавына 350-400 ел гына. Әмма һәрвакыттагыча тарих моның белән генә чикләнми. 1795 елда ук Урмайның 100 хуҗалыгында 568 кеше яшәгәнен исәпкә алсак, авылның нинди нык һәм борынгы икәнлеге ачыклана төшә.
Гүмә аганда мин Урмай авылы бергә безнең Чувашстан җирлегендә республиканың көньягында урнашкан Урмай, Тукай, Чичкан, Татар Сыгыты, аннан Шыгырдан авыллары. Аларның тарихы бер төрлерәк дип уйлыйм һәм шуннан һәм менә шушы авылларда безнең Гүмә аганда Ц белән сөйләшүче мишәрләр яши. Мин аны белештем, ә бит Ц белән яшәүче мишәрләр безнең Рязань өлкәсендәге теге Касым ханлыгында алар гомер буе яшәгәннәр. Менә шул Касым ханлыгында теге 1445 елны безнең теге Себер, Казан теге бек феодаллары килеп шушы Касым ханлыгын урнаштырган вакытта җирле мишәрләр алар аннан китәргә мәҗбүр булалар. Менә шушы шул анда билгеле инде аны мишәрләрнең Чылап сөйләшүчеләр дә, чы белән сөйләшүчеләр дә инде алар китәргә мәҗбүр булалар һәм алар э, гомумән алганда ерак Себергә хәтле барып җитәләр. Ә безнең яктагы э, мишәрләр шушында шулай ук урман ягына килүчеләр инде алар икенче теге э, шу күчем вакытында э, алар инде шу нинең төньяк Төньяктан безнең теге э, Түбән Новгород ягыннан Монда икенче нигә килеп урнашалар дип уйлыйм.
1795 елда 100 хуҗалык дидек. Ул чорда авылның 1260 десятина җире була. 1866 елга Урмайда халык та, хуҗалыклар да ике тапкыр арта. Ә менә җир 1482 десятина генә тәшкил итә. Шуңа күрә бу як халкы электән авыр кул хезмәте белән, һөнәрчелек белән көн күргән.

Тия кабаска тия кабасабыз да моны итепне кыстыра.
Бу шуңа күрә ике не баскычы бар инде бара. Ике баскычы бар ике якта. Ике алар атылмаса тугып булмый. Хәзер яхшы атылмый. Мына мына хәзер мына бусын кыстырабыз. Ага. Мына я басабыз да мына кысыла.

Сабата белән тырныга шул сыкна буртанганын туй идек. Җыннан эзләп. Ә менә монда хәзер менә бу кибет җепләре инде мәсәлән. Бу кибетнеке.
Каян аладырыгыз бу җепләрне? Бу кишәлдә бар, комсомолда. Юк, элек элекке вакытта болар булмаган. Элекке вакытта булмаган да моны аркан җепләр бар, исәләмә җепләр, аркан ишкән. Шуны сүтә идек.

Бәттән әйбит.
Әлеге тукус станогының сакланып калуы да бу як мишәр татарларының бик күп йолалары, традицион кәсепләре, җыр биюләре барланып торуы да мишәр фольклор ансамбле эшчәнлегенә бәйле. Ансамбль искиткеч уникаль мәдәни мирасыбызны һәм ул мирасны саклаган кешеләрне халыкка танытып тора. Урмай авылында безнең Мәдәни мираска һәм борынгы җырларга алай басым ясап сөйләү, ул мондый гореф-гадәтләр һәм борынгы фольклор ул бары тик Урмай авылында гына сакланып калган дигән сүз түгел. Борынгы гадәтләр, борынгы җырлар, биюләр алар башка төбәкләрдә дә, башка татар авылларында да бар, әлбәттә. Ләкин, кызганычка каршы, без аларны шулкадәр гадәти әйбер дип кабул итә башлыйбыз, хәтта игътибар бирүне дә туктатабыз һәм мондый ядкәрләр, кызганычка каршы, онытыла һәм югала. Ләкин Урмайда менә андый әйберләргә игътибар бик зур, Һәм аларны барлап, саклап киләләр. Гөлсирә апа, хәерле көн. Махсус килдек сезгә менә. Э, шушы бию турында сөйләшергә бер бик кызыклы борынгы бию бар Урмай авылында. Э, дөрес исеме ничек ул биюнең?
Яулык биеве дибез инде. Яулык биеве дия идек. Яулык биеве. Элек, Кайда биелә торган бию бу? элекке заманда аулакларда бия идек. Авылакларга бер өйгә җыелыша идек инде. Картлар рөхсәт бирсә, җегетләр керә, рөхсәт бирмәсә, җегетләр керми. Җегетләр сорап керә дә, гармон белән керәләр. Шунда давай кызларны биетәбез диләр инде. Первай җегетләр бии, Без шунда бер җирдә торабыз инде, бүлмә дигән инде элекке бүлмә. Элекке бүлмәдән чыгып-чыгып, җаулык белән биедек инде. Ну, биегәндә ыста биергә, түбәңдә ыстакан торса яхшы диләр иде инде. Ыстакан куеп та биючеләр бар иде. Бу Элек...
стакан төшеп китмәскә түгелмәскә. Төшеп китмәскә түгел.
Шул төшеп китмәсен ди. Оста биюче була. Алтын басуца диләр иде. Алтын басуца исеме бирәләр инде. Та, элекке заманда тәртип яхшы иде инде. Сез менә башта Ләргә күренмәгән без битне каплап биегән. Яулык бию диләр иде. Ә шуңа күрә яулык бию дигән исем дә. Яулык бию диләр иде.
Э, башта егетләр бии дип әйттегез. Аннан кызларны бии кара каршы килеп бию җугыймыни? Кара каршы бию җук.
Егетләргә битең күрсәтмәгән җизеңе. Тәртип булган инде элек, яхшы тәртип булган. Ямьне генә биегән дә, җегетләр чыгып киткән. Ана чыгып киткәч инде, хуҗа бикләп куя. Та бер партия килә, тагы сорыйлар инде, давай, кертәсеңме? Кертмәсә, кермиләр. Шундый тәртип булган.
Биюнең хәрәкәтләренә игътибар итегез. Ул безнең хәзерге бер генә биюгә дә охшамаган. Кыз кешенең тыйнаклыгын, сабырлыгын, нәфислеген ассызыкларга тиешле яулык биюе без күзаллаган аулак өйләрне бөтенләй башка яктан ача. Биредә дин кануннарының беренче урында торганлыгы аермачык күренеп тора.
Нәрсәдә эшләрсең, башка җирле халыкны шул өйрәтергә кирәк, шул милли уен коралларына Элгәре юк иде бит инде. Халык уйный иде гармунда, и бетте. Бүгенгесендә безнең җирлектә татар э, думбрасында уйныйлар, күрәйләрдә уйныйлар, ана барабаннарда уйныйлар. Барабанны татарныкы дип кертеп җибәрү Урмайныкы, Урмайда башланды миңа калса. Миңа калса мин дә шулай дип уйлыйм. Э, бит без татар гомер буе дәүләтле халык булган. Э, дәүләтле халыкта ничек инде ул барабан булмасын. Башта миңа аны кыстатып әйтәләр, э, чувашлар шикелле, марилар шикелле барабан дип. Ә гомумән алганда бездә бит Урмайда күбесе төзүчеләр яшәгән. Төзүче. Бу менә алар э, аларның төп шундый эше күп вакытта күперләр ясаганнар. Ә менә күперләр ясаганда анда бит иң авыры э, свай суы. Ә свай суы өчен ул билгеле безнең җирле безнең мишәрләребез, төзүчеләребез барабанны кулланганнар. Менә барабан сугып, нинди дәрт биргәннәр. Менә үләг да бар. Аннан мин исемдә гөмәганда э, сугышка хәтлек сугышка кадәр авылда шундый туйларда э, скрипкада барабанны да кулланганнар аны тальянка да кулланганнар э, гүрәй бездән күрәне безнең халык гүрәй ди аны әле дә ул борынгы гүрәйләр бездә сакланып килә
Чувашстандагы татар авылларының ике-өч катлы таш йортларына күнегергә вакыт та кебек. Әмма аларның һәрберсе теге яисә бу өлеше белән гел күзгә ташланып тора. Электән төзүчеләр авылы икәнлеге сизелә урмайның. Аның таш йортлары да гадәти тартмалар гына булмыйча, үзенчәлекле архитектуралары белән аерылып торалар.
Мына мин 96 елда монда кайткач, ничектер видоизменить итер икән ну просто спичный коробка ясау өчен э, как то әпә скучно было бы да шуңа шуның өчен он э, тәрәз төпләрендә вогнутый кирпечләр тәрәз кырыйларында выпуклый кирпечләр аннары соң он чешуя дип уйлап ну аны үзебез уйлап чыгар нәрсәләр инде аның ана тишекләре күрмәсен э, ниләр куелган тимерләр куелган чтоб Ну, эчләренә һәрберсе тимер белән защищаться ителгән, стоп диге, кар утырып, яңгыр утырып, бәреп чыгармас өчен инде. Вот шундый элементлар, аннан соң инде ул встречи, тыяркалар, ул бездә инде, каян белим. Мусульман динендә бар барай бир, ул шуңа күрә ул всегда андый нәрсәләрне ясасаң приятно. Менә бу түбәгә килсәк, түбә дә бит әле монда шокмакланып, шашкалап ясалган дип әйтәсез инде. Да, квадратный шашка дибез инде без аны, да. Ул каян килде дә ничек итеп эшләдегез аны?
Әпәт, бу мәчеткә теге элекке Ну, элекке биналар да бар бит инде. Элекке вообще теге агач бина гына түгел, кирпич зданиесе дә булган бит инде аның. Шуңа күрә э, элеккедән килгән менә шул квадратный шашкалар ну, наверное, технология не позволял теге, теге зур-зур калайлар ясарга, шуңа күрә квадратный шашкалар ясарганнар, сланцевый крышалар булганнар, не э, ладно саламда турында сөйләшмибез инде теге салам кырышлар турысында аннары соң инде бу квадратный шашка белән фальцованный крыша дибез инде алар икесе электән килгәнгә күрә алар бер берсен сочетать итәләр алар никак теге алар бер төсле генә тигеп ике төрле калайда ясалган берсе фальцованный берсе квадратный шашка инде аның вот шуңа күрә наверное алар бер берсен сочетать итәләр то что элеккедән үк килгән нәрсә Вот ничек дә монда и современный да бар, и элекке да бар, вот си. Тагын бер 10-15 елдан капка кыймалары да кечерәя төшсә, Урмай ызбаларын Париждагы нәфис йортлардан аерып булмаячактыр. Урмайның Париж дигән өлеше дә бар инде. Авылның иң беренче ике катлы йортлары да нәкъ менә шунда төзелә башлаган. Ә Париж атамасы шул урамда яшәүче тик тормас рәссам Вагыйз абый аркасында халыкка кереп кала. Вагыйз абый Шыгырдан урмай яклары дигәч, без бит инде уйлыйбыз эшмәкәрлек турында, итчеләр турында, гел матди якны уйлап яшәүчеләр турында. Менә шундый эшмәкәрләр арасында рәссам булып яшәп ятуы ничегрәк сезгә?
Бик әйбәт сизәм үземне менә шушы ничек әйтергә кирәк, менә шушы нидә, коллективта, менә шушы арада. Чөнки Бердән бер булгач та инде художник булгач, ихтирамы да күбрәк, даны да күбрәк дигән кебек. Сезгә карап торалар инде бары. Әйе, бу якларда менә шулай авылда яшәп ятучы мин үзем генә инде менә шулай. Теге. Чуашстанда татар рәссамнары тагын бармы ул? Ишеткәнегез бармы? Чуашстанда татарлар Рәссамнар бар. Рәссамнар исемле рәссамнар дип исемле рәссамнардан мин үзем мин ахырым да менә мин ана шулай уйлап торам. Ишеткән юк. Ну, алда ышанырбыз тагын булырлар дип.
Вагыйз абыйның йортын күрүгә ни өчен Париж икәнлеге дә аңлашыла. Киләчәктә Урмайның Парижны уздырачагына шик тә калмый. Монда бит кемнеңдер башлавы гына кирәк. Архитекторлары үзләренеке, төзүчеләре дә шушы авыллардагы егетләр. Шуңа да бу татар авыллары гел яңартылып торалар. Ләкин бу урмайның хәзергесе. Ә менә тарихы алай ук якты булмый шул. Бу яктагы татар авылларының тагын бер уртак тарихи сәхифәсе бар. Ул лашманлык. Лашманнар инде алар сословие дип атыйбыз инде. Лашманнар Казан адмиралтействосына урман кисеп материал әзерләп торган кешеләр. Аларга бик күп татар авылларында яшәүчеләр кертелгән. Шул исәптән менә без бу тапшыруларда йөргән һәм йөриячәк Шыгырдан, Тукай, Урмай, Шишкан кебек авыллар да шул эшкә кушылган булганнар. Э, кайчан дип әйтсәгез э, менә былтыр узган елны 2019 елны э, лашманлык кертүленең 300 еллыгы булды ул чорда инде мында урманнар арчылган эш барган ул эш өчен акча түләгәннәр әгәр дә инде үзеңнең атың белән килеп эшләсәң бу хезмәттә бераз арттырып түләгәннәр акчасын ләкин ул акча тормышны алга алып бару түгел аны ничектер Көн күреп барыр өчен генә дә җитә торган акча булмаган. Гомумән, тарихта лашманнар кадәр хокуксыз катламны әле эзләп карарга кирәк. Чөнки аларны коллар дип тә әйтеп булмый, шул ук вакытта иркенләп яшәгәннәр дип тә әйтеп булмый. Сүз дә юк, Урмай авылы халкы ул агач эшенә бик хирыс булган, агач осталары бик күп булган монда элек-электән. Ләкин алар шушы осталыкларына күрә ничектер баеп-күтәрелеп киткән дип әйтә алмыйбыз, кызганычка каршы. Чагыштыру өчен генә әйтәм, Урмай авылы бүген генә шундый матур булгач та, әле егерменче гасыр башында да биредә агачтан эшләнгән, буралап эшләнгән салам түбәле йортлар бик күп була. Һәм Урмай халкының шулай күтәрелеп, баеп китә башлавы бары тик 19 гасырның икенче яртысында гына күзәтелә. Унтугызынчы гасырга Урмай 300 хуҗалыгы, 1638 кешесе булган нык авыл. Тормыш яхшырак төшүнең күрсәткечләре авылның үз тегермәннәре, бакалея лавкалары. Шушы ук чорда авыл мәчетләре дә рәсми теркәлә башлыйлар. Аларның төзү чыгымнарын да авыл халкы үзе күтәрә.
Әйтәсем килә, безнең бит Кәрбән мирас дигән проект быел дүртенче ел эшли. Шул проектны без аны аның кысаларында җиде шушы мишәрләрнең Чиләбе мишәре булсынмы, Чүпәрәлнеке булсынмы, Межгар яклары булсынмы, һәм башка яклар үзебездәгеләрне, Чувашстандагы җырларны бергә җыеп туплап, ул анда фәнни нигездәдән ул, былай нигездәдән дә, шуларны җыеп бер зур итеп, матур итеп программа эшләдек. Менә шуны күрделәр, ул хәзер э, бөтен ул проект э, Казанда булып кайтты филармониядә, анда без күрсәттек Казандагы этнографларга, фәнни кешеләргә, былай халыкка инде. Аны бик яраттылар. Һәм шушы зур безнең дәрәҗәле эшебезне без хәзер күрсәтәбез Чуашстандагы бөтен татар авылларына, шәһәрләренә. Ул гына аз, сыгабыз күрше Татарстанга, э, Түбән Новгород, Мижгар якларына, Ульян өлкәсенә, Мари өлкәсенә, аннан китәбез Башкортостанның Туймазы, Уфага, аннан Алла бирсә юллар безнең Волгоградка, анда безнең татарлар бик күп бит. Алар барысы күрергә тиеш, белергә тиеш.
Әлбәттә, коры сүз белән генә сезне кызыктырып калу бер дә дөрес булмас иде. Урмайга бу як татарларының мәдәни, рухи байлыкларын барларга дип килгәнбез икән, эшебезне җиренә җиткереп башкарачакбыз. Мондый ансамбльне һәм Фәрит абый кебек фольклор белгечен кулдан ычкындырырга ярамый.
Репертуарыбызга безнең күрше Татарстаныбыздан, анда да бит безнең э, Ц хәреф белән сөйләшүче безнең мишәрләребез яши, алар инде билгеле, Чүпрәле районыннан. Э, Чүпрәле районының Кәкерле авылларыннан язылган э, шундый безнең мишәрләрнең

Э, әйтер идем э, басым ясап э, сүгән яр дигән ул да ләмбрә мишәрләрен җыры анда инде билгеле безнең татар халкының инде мишәрләрен дә башкаларын да бөтен мәгънәсе бөтенләй мәхәббәт җыры мәхәббәт туган иленә мәхәббәт сөйгән ярына мәхәббәт инде ул Гомумән алганда, милләтенә, тормышка шундый инде. Алар инде төрле формада, бәлки ул мәҗәл формасында булгандыр, бәлки бакша башка телдә булгандыр. Менә шуңа күрә бу сөйгән ярда да мәхәббәт аны чагыштыру. Ике чашка, берсе дә шикәр, берсендә бал. Әтием шикәр булса, әнием бал булса, Ә сөйгән ярым минем алардан да тагын татлырак дигән шикелле, Газеев шундый матур философия иде, шундый матур җыр инде. Ул җырны җырлаганда, белмим, сезнеке ничек, күп кешеләр шулай әйтә, анда башка энергетика. Кастән чыккан үзендә симисә дә каласың. Менә күп сөйләгәнчә халык аны тыңлап карасын.

Аның дәүләт күләмендә дә аерым ясаучылар да юк диярлек. Бер Алла биргән безгә теге Геннадий абый Макаров ул шул татар думбырасы өстендә эшли. Без анардан ике шул э, думбыра сатып алдык. Аны думбыраны сатып алу гына түгел, аны муни белән төшерә кирәк. Э, безнең бәхеткә, безнең э, консерваториядә шул Геннадий абый укыткан Кафедрада этник бүлегендә безнең Рәзилә Сиринея укый. Ул башлап Чабаксар музыка училищен бетерде. Хәзер консерваториядә. Ул безнең мишәр ансамбльсының солисткасы. Менә шуны китереп, без үзебезгә яңа аваз эзләдек. Думбра авазы. Ә думбра авазы аны бөтен җырга да салу авыррак. Аны салсаң да һәр вакытта безнең теге мыйларыбыз, безнең күңелләребез э,

Мондый тормышлары да Алтын Урда тамырларына ишарәләп торучы мәхәббәт мәчетләре дә булмас иде, мөгаен. Бабай мәрхүм әйтмешли, җигүле ат белән авыл урамнарын әйләнү генә дә ни тора, җәмәгать. Кызганычка каршы бүгенге көндә безнең авылларыбызда менә шундый ат җигүчеләр, ат белән нинди дә булса хезмәт башкаручылар, бәйрәмнәргә чыгучылар кимегәннән кими бара шул. Әлбәттә, моңа Бер ничек тә гаеп итә торган түгел, чөнки адәм баласы заманага яраклаша да белергә тиеш, аның артыннан өлгереп тә барырга кирәк бит әле. Шуңа күрә инде без хәзерге көндә ат асрамасак та, ул безнең каныбызга сеңеп калган һәм безгә ничектер бик тансык әйбер булып тора. Инде атны күргәч, барыбер дә бераз э, йөрәкләр сикереп куя. Мин шәхсән үзем ат белән шөгыльләнгән, гомеремдә бер тапкыр да От җигеп караган кеше булмасам да, менә миңа шул кадәрле рәхәт булды. Нәкъ менә шушы Урмай авылына килгәч, аның тарихын, гореф-гадәтләрен өйрәнгән вакытта авыл урамнарында менә шушындый егетләрне күрү. Ләкин юл кешесенең юлда булуы хәерле һәм безнең ерак юлларыбызга бик матур һәм бик әйбәт атлар булса да, үзебезнең тимер атыбыз күпкә кулайрак булыр. Илдар, рәхмәт бик зур. Бүгенгә менә шушы урында Урмай авылы турындагы тарихыбызны төгәлләп торабыз, ләкин Чуашстанда урнашкан татар авыллары буенча безнең алдагы тапшыруларда да сөйләр сүзләребез бар әле. Шуңа күрә әлегә сау булып торыгыз.